Gowşut han, Saragt galasy. Töweregiň asudalygyny oýaryp ýaňlanan Allahu ekber bilen Saragt sährasynda bir müň sekiz ýüz elli dördünji ýylyň ýoklama tomsunyň ýene bir säheri başlandy. Bu günüň niçiksi gutarjagy belli bolmasa-da, başlanyşy öňkä kybapdaş geldi. Dolan aý hem Älemiň ýagtylmagy bilen edil düýnkisi ýaly Ýowoýun öwlüýäniň depesine salnanda durdy. Weýran bolup ugran gadymy Sarahs galasynyň golaýyndaky obanyň bir öýünden çykan boýy ortadan belendräk, eti ganly ýerbe-ýer, ýüzi tegelek, saryýa gyz adam on-ýigrimi ädimlikde bagly duran atynyň ýanyna ýetenden soň, töweregine garanjaklady. Serdar, näçe gijä galýarkaň? diýip, özüne sowal berdi. Soňam gaty wagyndan boşadyp ýeňillik bilen eýere gondy. Ýaňy otuz bäş ýaşa girenem bolsa, öňi müçeneklenen gyrçuw gara sakgally ol adam Gowşut handy. Ol sekiz ýyl mundan ozal dünýäden öten Öwezdurdy serdaryň uly ogludy. Başynyň ýaşdygyna garamazdan, Saragtda ýaşaýan türkmenleriň kethudalarynyň öňe sürýänlerinden biridi. Öz tiresiniň hanydy. Gowşut hanyň garry atasyna Akmämmet serdar diýerdiler. Akmämmet serdar egri gylyjyň niçiksi oýnadylýandygyny ahal ýigitleriniň köpüsine öwreden adamdy. Ol ahal tekeleriň bir böleginiň suw ýetmezçiligi sebäpli Saragta göçmäkä düýeden ötüpdi. Akmämmet serdar Nedir şanyň garşysyna atlanan serdarlardandy. Gowşut hana hem ilat, edermen serdara mynasyp agtyk, il penasy bolan batyra mynasyp ogul hasaplaýardy. Gowşut han heniz uly darkaşlara gatnaşmadygam bolsa, kiçeňräk çaknyşyklarda edermenlik görkezen adamdy. Gowşut. Togtamyşyň beg taýpasynyň ýary Gökje tiresiniň çomalak süri ugrundandy. Kän mahal geçmänkä dor atyny täçjerdip gowşdyn garaşýan adam hem gelip ýetdi. Ol Täçgök serdardy. Täçgök serdar Atabaý ogly Tekäniň Gutymyş böleginiň Syçmaz Aksupy gyýr ala sakal ala jüwez tiresindendi. Päçgowyň gelmegi bilen töwereginden jemenler köpeldi. Ilden öňürti Gowşut hanyň goňşusy Kel han Kepele peýda boldy. Ol Saragtda tanalýan demirçi ussady. Kel han Kepele öýli-öwzarly, ogul-gyzynyň hem bardygyna garamazdan aýaly dünýeden öteli bäri köplenç öz ussahanasyna bolýardy. Öýlenmek baradaky inçe umytdan gutarnykly el üzmäni sebäpli ýaşy bir çene ýetenem bolsa, ol heniz sakgalyny doly goýbermändi, gyrçuwdy. Kelhan gaty daýaw, äwmezek, çakganaşa, giňöwrümli adamdy. Kelhan, gaty geýnüwli görünýäň-le? diýip, ony synlan Täçgök serdar sowal bermän durup bilmedi. Kerhan kepele eňegini sypap, çalarak ýylgyrdy. Bu gün Penni baýyň toýuna çagyryldyk, halypa. Asyl, ýada-da düşenok. Bu gün toýdur-ow, toýa çagyrylmak ýalam bir gowy zat bolarmy? diýip, Gowşudam Kelhany täzeden sers aldy. Loh-lohlap gülen Kelhan. Eşegi ýüke çagyrýandyrlar, Gowşut jan! diýip, nakyl getirdi. Biz ýalakyny törde oturtmak üçin çagyrylmaýanlaryny özüňem bilýänsiň-le, gassapçylyk etmeli. Gulan toýnagyndan kire islemez, Selhan. Hyzmat et, gassap bol, törde otur. Toý bolup dursa gowy. Dürüst aýtdyň. Toý bolawörsün. Ýas bolman, toý bolsa, gije-gündiz gap-çanak ýuwmaga-da razy. Şol mahal üçünji öýden çykan adam olaryň ýanyna gelmäge çekinýän ýaly gapyda esli wagt durdy. Yzyna içerik dolanjak ýaly hem etdi. Ol Gowşudyň inisi Hojagully. Eger-de agasy uzak hem howply ýola ugramanda, öten agşamky galmagaldan soň goňşuda, Aman-esen gidip gel! diýmäge-de onuň dili aýlanmazdy. Esli salym oýlanyp duran Hojaguly gowy bir täzelik tapan ýaly çalt-çaltdan ädimläp atlylara tarap gaýtdy. Ol gele-gelmäge agasyna ýüzlendi. Belkem, pälimden gaýdarsyň, Gowşut agasy. Belkem, bir ýassykda ýatyp turmadyk bolsaň, serdara Taňry salamyny berersiň sen! diýenden soň inisi ýalňyşyny düzetdi. Hojaguly özüni dawa-jenjele goşulmaýan, ýuwaş adam hasaplaýanlygy sebäpli, agasy, Gowşunyňam ata çykyp, Eýran ýaly howply ýurda bendileri azat etmek maksady bilen gitmegine düýpden garşydy. Şonuň üçinem ol töwerege ýygnanan adamlardanam çekilmän, agasy bilen harçaňlaşmagy dowam etdi. Saragtyň senden zyýadarak hanybegi barka, ýesir boşatmak saňa galypmy? Gowşut inisi bilen gepleşmeýän ýaly, ýüzüni Täçgöge tarap öwürdi. Bu zamanyň kişileri zenançada ýok serdar. Anha ýeňňesä dişini yrsyp dur ýuwujydan gözýaş edýä. Gojaguly aýallaryň arasynda duran ýeňňesi Ýazsoltana tarap alarylyp garady. Şol wagyt özüne-de aýdan sözlerini agasyna degişli hem bolsa ýeňňesine seredip aýtdy. Sen päliňden gaýtmasaň, şu mahal agzyny açmaýan ýeňňem erte çuwala bakyp gözýaş etmeli bolar. Ýöne giç bor. Gürrüň dartgynlaşyp barýandygyny, soňundanam oňatçylyga ýetmeýändigini aňan Täçgök serdar özüniň bardygyny duýdurdy. Ol Hojagulyny köşeşdirjek boldy. Biz alamana ýa söweşe gidemzok Hojaguly, dilegçilige, gedaýçylyga gidýäs. Özem biz gedaýyňam torbasydy, gedaýada eçilen bir zat emmeýär, bolmasa-da ony urmaýarlar. Oň üçinem Hojaguly Täçgöge-de sesini gataldyp galdy. Oň üçinem torbaly gedaýy it güdüp garşy alýan bolsa, sizi naýza bilen myltykgarşy alar. Muny diýdi-de, Hojaguly hyrra yzyna aýlandy. At üstünde oturan Gowşut enesini ýasama ýylgyryş bilen ugratdy. Üstki atlynyň dem alýan howasyny inçeli ýogynly ses bilen doldurdy. Sag-aman geliň, ägä bolaweriň! Gaýtarmys ata, senden medet! Märekäniň içinden öňe saýlanan küýükje kempir Gowşudyň ýanyna bardy. Kempiriň elinde bir tegelek nan bardy. Ol nany Gowşut uzatdy. Emma onuň eli atyň gap beýnine-de ýetmedi. Nan aşak egilen Gowşudyň eline geçdi. Dişleri dökülip gutaran kempir eňegini hereketlendirdi. Itden guşdan özi gorasyn. Sag gidiň aman geliň. Gowşut adamlaryň göwnüni götermek maksady bilen ýylgyrdy. Ilçä ölüm ýok diýipdirler, Harri. Alla ugruna etse, giden adamlaram alyp gaýdar. Gowşut töwerege nazar aýlansoň, Adamlaram alyp gaýdar diýen gepiň Alla sygdylyp aýdylanam bolsa, üstüne düşmändigine göz ýetirdi. Sebäbi ýygnananlaryň arasynda on bäş ýaşyny dolduryp on alta giden Karkara, on üç ýaşly jigsi Oraz bilen durdy. Karkara Gowşudyň goňşusy, özünden gaýry gany bir hossary-da ýok. Häzirem Eýranda bennilikde ýören Daňatar aganyň gyzdy. Geçen ýylyň güýzünde Gajar alamançylary Saragta dökülende Daňatar agany mal sygdyryp äkitipdirler. Garkaranyň ozaldan keselbent ejesi hem şol wakanyň yz ýanyndan ýogalypdy. Daňatar aga hakynda bolsa her hili myş-myş bardy. Kim ony Gajarlar atasy ýöredipdir diýse, kimse, Ol zyndandan gaçypdyr welin, ele düşensoň gözüni oýupdyrlar diýýärdi. Garaz, Daňatar aga hakda oňly habar-ha ýokdy. Ol şum habarlaňam niçiksi ýol bilen bolsa-da Karkaranyňam, Orazyňam gulagyna ýetýärdi. Gowşut han Karkaranyň ýagdaýyna düşünýänligi üçin, Halyň niresi agyrýanlygy sebäpli Eýrana gidip, bagty synap görmek isläpdi. Sebäbi göze görnüp ugransoň, gyz maşgalanyň derdeseri köpelip başlaýardy. Emma Karkaranyň ýagdaýy ondanam başgaçady. Birinjiden-ä ýaş gyzy ýaman gözden gorap saklajak degerli hossar ýokdy. Ikinjidenem Karkara bu sebitiň iň görmegeý gyzdy. Gözellik gowulyk hasaplasa-da, Karkaranyň gözelligi onuň öz başyna ýamanlyk bolup ýitdi. Oňa hyrydar göz bilen garaýanlaryňam, ony her hili mekru al bilen ele saljak bolýanlaryňam sany köpelipdi. Karkara sesini çykarman, ýöne seredip dursa-da, Gowşut onuň aýtmaly sözleriniň aýtdyrmazdanam bilýärdi. Şonuň üçinem ol jylawyny silkmäge mejbur boldy. Märeke bilen hoşlaşan iki atly ilerligine tarap ugrady. Olar taýak ýetimi ara açansoňlar, yzdan gelen Gowşut aga! diýen inçejik ses bilen aýak çekmeli boldular. Märekeden saýlanan uzyn, bir köýnekli sekiz-dokuz ýaşynja oglanjyk ýolagçylara tarap ýelk ýasady. Ol atlylaryň ýanyna ýetip barýarka, köýneginiň etegi aýagyna çolaşyp tudurylyp gitdi. Ýüzi ýer gabady. Oglanjyk örän tiz ýerinden turup tütenekledi-de, ýene ýuwuldy. Ol iki atlynyň edil alkymyna baransoň, pesde durup, daga seredýän ýaly ýüzüni ýokary tutdy. Gowşut aga, Täçgök aga, diýip, oglan at üstündäki oturanlar gerek-geregine seretdi. Meňňem kakamy getirersiňizmi? Eleşan eşikçi çaganyň sowalynyň öňünde ejizlän Täçgök serdar Gowşut näme jogap gaýtararka diýen pikir bilen onuň ýüzüne garady. Şolaryň içinde ýyldyraýan garaja gözler at üstünde bolansoň has-da uly bolup görünýän adamlaryň gara gözleri bilen çaknyşdy. Gowşudyň göwnüne bolmasa çaga gözleri Geler diýseň gülerin, gelmez diýseň aglaryn diýýän ýalydy. Çaganyň nazaryndan gözüni aýyran Gowşut ýüzüni aşak saldy. Onuň görüşleri oglanjygyň ýalaňaç aýaklarynda saklandy. Çaganyň sag aýagynyň gaşam barmagyndan gan çykyp durdy, dyrnagynyň üstüne düşen topur bolsa ganly palçyga öwrülipdi. Oňat jogaba garaşýan çaga agyry-ynjyny-da duýmaýan ýalydy. Gowşut, nazaryny nirde saklajagyny bilmän, Täçgöwher tarap äňetdi. Gylyç tirip söweşe girilende ýaýdanmaýan Täçgök serdaryňam häzirki ýagdaýy oglanjygyňkydan enaýy däldi. Täçgökden seda çykmansoň, Gowşut eýeriň gaşyna seretdi. Eýer gaşyna Gün nury düşüp ýalpyldaýardy. Gödeňsi barmagy bilen eýer gaşyny pitikläp başlan Gowşut ahyr dillenmeli boldy. Kakaň geler goçagym, kakaň geler. Haçan geler, Gowşut aga, haçan? diýip, öňküsindenem agyr sowal tapan çaga towsaklady. Çykgynsyz ýagdaýa uçran Gowşut dymdy. Çünki ol oglanjygyň kakasynyň haçan geljekdigini aýtmaga beýlede dursun, asla geljekdiginem ynam bilen aýdyp biljek däldi. Bu gezek Gowşuda derek täç-gök jogap gaýtardy. Kän-kän güýze geçer welin, kakaň geler köşek. Jogaby içinden makullan Gowşut jylawy silkdi. Bir eli bilen köýnegiň etegini çekip, beýleki elini hem ýokaryk galdyran begençli oglanjyk hoş habary adamlara tizräk ýetirmek üçin yza tarap aýlandy. A-heý! diýen inçejik sesi eşiden Gowşut gaňrylyp çaganyň yzyndan garady. Oglanjygyň köýnegi dyzyndanam ýokarydydy. Gamak ýaly aýaklarynyň astyndan tozan turýardy. Indi onuň büdräsi gelmeýärdi. Deň goşulan iki atly ýanlakly düzlük bilen täpjäp barýardy. Hiç kimden ses-seda çykmaýardy. Şeýdip epes ýörelenden soň, derýa tarapdan öň aýagynyň birine çalarak ýemseýän biçak owadan aty idip gelýän arrykdan uzyn boýly sakgally adam göründi. Ol sarag tepeleriniň häzirki baş hanydy. Hojam Şükür. Dürs ady Hojamguly molla Nazar ogly bolmaly. Hojam Şükür häzir altmyş iki ýaşyndady. Ol bir müň ýedi ýüz togsan üçünji ýylda Tejeniň Kyrkguýy obasynda dogulýar. Ol Togtamyşyň wekil ugrunyň Garawekil, Garamak tiresindendi. Hojamguly ýaşlykdan dogumlydy, ugur tapyjydy. Heniz otuz hem ýaşamaka Hywa hanlygy weledine ýakyn aragatnaşyk saklapdy. Şonuň üçin bolsa gerek, ähli tekäniň hany Myrat serdar dünýeden ötenden soň, Hywa hany Ispendiýar han Hojamgula ak sakallyk derejesini bagyşlap, Teke kethudalarynyň garamagyna iberýär. Şeýlelikde, bir müň sekiz ýüz ýigrimi üçünji ýylda Ahalla geçen uly teke geňeşinde ony Bäşgala tekelerinde han belleýärler. Hojamoly han suw hem öri ýetmezçiligi sebäpli tekeleriň bir böleginiň Saragta göçmegini gurnaýar. Soň bolsa, aňyrsy iki-üç ýylyň dowamynda aç-ýalaňaç tekeleriň derňeginden galdyrýar. Adamlary bilen dil tapmaga ussat han hatda goňşy ýurtlar bilen gepleşip, ekmäge tohumlyk gallany-da salgyt almagy başarýar. Hojamguly Saragtda tertipligini berkidýär, çagalaryň köpüsiniň mollada okap, döwre görä bilimli-sowatly bolmagyna uly üns berýär. Ýurtda ogrylaryň, jümrüleriň sanynyň azalmagyny, senetçileriň, dokmaçylaryň ösmegini gazanýar. Şunlukda, ol ilatyň uly hormatyndan peýdalanýar. Emma ýaşynyň gaýdyp ugramagy bilen onuň hanlyk wezipesini berjaý edişi gowşap başlaýar. Ilat arasynda nägilelik döreýär. Soňabaka nähili möhüm iş bilen ýüz tutulsa-da ondan. Şükür edeniňden başga jogap almaýan ilat oňa Hojam gara ýa-da Hojam han däl-de, Hojam Şükür diýen lakam goýýar. Hojam Şükür Gowşut han bilenem gaty ýakyn daýy-ýegendi. Başy çüri maşat telpekli Hojam Şükür şu mahal çapyşyklara baýrak alyp ýören. Ýöne soňky toýlaryň birinde büdräp aýagyny agyrdan atny derýadan suwa ýakyp gelýärdi. Han ol atyna çakdan aşa guwanýanlygy sebäpli, suwa-da özi ýakýardy, torbasynam özi atýardy. Atynyň aýagyny agsadandan soň-a Hojam Şüküriň işi-pişesi şol boldy diýen ýaly. Baş hanyň deňine ýetilende Gowşut at başyny çekdi. Iki tarap salam-helik alyşdy. Hojam Şükür iki atlynyň hanja niçiksi maksat bilen barýanlygyndan ozaldan az kem habardar bolsa-da, Ugur haýyr bola, ýigitler! diýdi. Gowşut jogap gaýtardy. Ugrumyz-a gajar iline, han aga. Galamançylygamy, çaparmançylygamy? diýen baş han Täçgök serdara nazaryny dikdi. Ömründe ilkinji gezek görýän ýaly onuň depesinden dabanyna çenli synlady. Nöker sany az görünýärler. Bendilikde ýören adamlaryň yzyndan barýas, han aga. Güýç görkezmäge ýagdaýymyz bolmansoň, Alla umyt baglap dilegçilik edip göräýeli diýdik. Güýç bilen bendi boşatmaga erkli adam Hojam Şüküriň özi bolmalydy. Gowşudyň aýlawly gepiniň manysyny alan baş han ýatyp galandan atyp ar etdi. Bäş-alty sany Taňry bendesi üçin nökerleşmek ýa hanlaşmak derkarmyka? Goňşy aralykda alaman-çaparmançylykda onça-onça azaşma-tozaşma bola-bola gelýän zat ahyryn. Beýtsek, ähli pişäni bir ýana taşlap günümizi Horasan ýoluna geçiräýmeli bolar-da. Ýer titränok, sil gelenok. Hudaýa şükür ediň. Onsoňam. Han aga, ýüwrüň aýagy ýagşymydyr? diýip, Goş baş hanyň sözüniň arasyny böldi. Hojam Şükür bu gepiňem astynda nähili manynyň ýatandygyna kemsiz düşünse-de, düşünmediksirän boldy. Ol atynyň aýagyna garap diksedi. Ýüwrügiň aýagam indi ganymat. Baş han her hal ýüwrükli gürrüňden daşlaşmak isledi. O mysapyrlar haýsy tireden bolmaly? Han aga, Şolaryň köpüsini hä özümizem tanamzok. Iki sanysy Gowşutlaň obasyndan. Olara kimler diýýärler? Biri-ä üç-dört ýyllykda Duşakdan göçüp gelipdi. Beýlekisem meň goňşym Daňatar aga diýýärler. Yzynda Ýusuk ýaly oglan bilen biçäre gyzjagazy bar. Özi gidensoň ýaşulynyň keýwanytam Amadada tabşyrdy. Garaz üstüne boldy. Bendiler haýsy ýerdemiş? Anyk has bilemzok welin, ýelden-ýykdan ýetýän habara görä, Abbas hanyň elindemişler. Hojam Şükür goşunyň atynyň bökdergesine çala ýylgyryş bilen seretdi. Töleg üçin näme göterdiňiz? Horjunyňyz biçak ýuka görünýärler. Başkan bilen gep oýna düşüp durmak islemedik Goş göwnüsinden geldi. Tölege götermäge malymyz ýok, han aga. Kelhan ussaň sünnäläp ýasan bir egri gylyjy bar. Sowgat diýip alyp barýar. Horjunda-da azyk owratdan gaýry zat ýok. Egnimizde-de gara kelle bar diýiň-dä. Hojam Şükür ýaňsyly ýylgyrdy. Ojagaz sowgadyňyz bilen-ä. Gowşut, baş hanyň aýtman goýan, Gara kelläňizi goýup gaýtmaly bolar diýen sözlerini içinden dowam etdi. Gara kelle ahyr bir ýerde goýulmak üçin ýasalandyr-a, han aga, diýip, bu gezek Täç gök gepledi. Kysmatdyr-da. Kimiň ýüzi bilen gidýäňiz? diýip, baş han näme üçindir gaharlyrak äheň bilen sorady. Iliň ýüzi bilen, han aga, iliň ýüzi bilen. Hojam Şüküriň aýdylanyny makullanyna, ýaňsylanyna düşünip bolmady. Alnyňyz açyk bolsun, iş bitirip gelseňiz habar ýetiriň, hoşal borus. Gowşuthan bir zat diýjek boldy welin derýa tarapdan küle ýabasyny gorduryp peýda bolan garaýagyzdan gelen burny jaýtaryp duran adam päsgel berdi. Ol adam heniz ýabysynyň başyny çekmäkä, Han aga, gaty käneglendiňiz-le! diýdi. Adamlar saňa garaşyp dur ahyry. Başkan, birbada geňirgeýän ýaly sypata girdi-de, adamlaryň garaşmagynyň sebäbi hakydasyna gelensoň, gojamşyk durup guşuk bilen täç göge. Ýigitler, öz namysyňyzy nähili goramalydygyny öz gözüňiz bilen göresiňiz gelýän bolsa, sürüň yzym bilen. Guşuk bilen täç gök bu günki bolmaly wakadan bihabardy. Bolsa-da, ýollary derýa tarap barýanlygy sebäpli başganyň yzyndan sürmeli boldy. Birinji bölümiň soňy.